Gudden Owend bei Dikrich TV, haut aus dem Bonsënnen Bons Uewen. Dat ass de literaresche Café op der Esplanade hei zu Dikrech. An d'Proprietärin dovun, dat ass d'Charlotte Reuter, besser bekannt ënnert dem Numm Potti Lotti. Si ass dann och schonn hei um Schaffen. Moie Charlotte. Kënne mer e bëssen iwwert de Bonsënne Bonsöwe schwätzen? Ma gären.
Ech bréngen eng Taass Téi mat.
Jo, dat hei ass jo eng richteg schéi magesch Plaz, muss ech soen. Ech froe mech, hues du der heimat e grousse Wonsch erfëllt fir dech selwer? Jo, dach, dach, dach. Also ech wollt schonn ëmmer. Eng Plaz hunn, déi ech ka selwer ariichten an kleng Welten erschafen. Also dat ass, dat mécht mir eng grouss Freed, wierklech, jo. A lo gëtt et schonn ee Joer, dass du opgemaach hues. Richteg, dat ass geckeg, dat d'Zäit flitt. Et waren esou vill flott Momenter, et waren natierlech och méi schwiereg Momenter derbäi, mee esou vill flott Begéinungen mat ganz ville verschiddene Leit a Leit, déi ech kennegeléiert hunn, déi ech wierklech, wann ech de Projet net gemaach hätt, wierklech ni, ni kennegeléiert hätt. Dat war wierklech, dat ass dat Schéinst gewiescht, jo. Mee du mëss jo och wierklech vill verschidden Aktivitéiten hei. Jo, jo. Dat heescht, d'Leit kënnen einfach esou, och esou Kaffi drénke kommen, och ouni ze liesen? Geet dat och? Op alle Fall, op alle Fall. Nee, nee, et kann ee wierklech spontan bis erakommen, mat Kanner, ouni Kanner. Voilà, an da kann een sech hei installéieren, wann ee Loscht huet. Ech hu Bicher fir Grousser, ech hu Bicher fir Klenger. Mee wéi gesot, ech hunn och Gesellschaftsspiller, fir een, dee mol einfach vläicht eppes wëll spillen.

Mee vläicht nach eng Kéier fir e bëssen ze rappeléieren, wat sinn déi ënnerschiddlech Aktivitéiten? Also ugefaange mat de Kanner, do hunn ech Aktivitéiten entweder fir Kanner eleng, dat ass da meeschtens eng Geschicht an dann schaffe mer kreativ zur Geschicht. Dann hunn ech awer och Atelieren, wou d'Eltere kënnen zesumme mat hire Kanner eppes maachen, och ëmmer baséiert op eng Geschicht. Wa mer da virufueren, da komme mer bei déi erwuesse Leit. Do hunn ech op der enger Säit Table de conversation, dat heescht Leit, déi wëllen einfach fräi Lëtzebuergesch schwätzen oder eeben och Franséisch. An do, dat ass ganz relax, dat ass ganz informell. Mir sëtzen oft, och wéi mir zwee elo hei sëtzen, a schwätzen einfach mat de Leit. Dat ass kee schoulesche Cours, dat ass net akademesch. Dat ass och e bësse geduecht als Integratiounsmoyen, fir sech kennen ze léieren. Voilà, dat ass dat. An zousätzlech, dat ass dann éischter owes, fir d'Liesraten a Leit, déi gären diskutéieren iwwer Bicher oder iwwer d'Gesellschaft u sech, do hu mer dann eben de Bicherclub, wou mer ëmmer Bicher eraussichen a méi Sproochen iwwersat gi sinn, esou datt et oppe fir vill Leit ass. Da gees du awer och eraus bei d'Leit, wéi zum Beispill déi Bicherausstellung, wou mer hei haten, also déi Wimmelbicherausstellung. Jo.
Jo, dat ass, dat ass och eppes, wat ech ganz gär maachen, d'Leit ze ënnerstëtzen, fir Saachen ze installéieren, vläicht ee Choix ze maachen, wat, wat kënne mer presentéieren, wéi kënne mer d'Liesen an eng nei, mat enger anerer Perspektiv presentéieren. Wimmelbicher sinn, do ass jo keen Text dran zum Beispill, an awer bréngt een d'Leit un d'Buch als Objet erun, un déi Fantasiewelt, déi entsteet, wann ee liest. Awer an engem Wimmelbuch just mat Biller an net mat Text. Voilà, dat heescht do ginn ech ganz gär bei d'Leit, sief et an d'Schoulen oder an d'Maisonrelaisen, do war ech och schonn, an op Manifestatiounen als Protti Lotti mat sengem geckegen Hutt.
Well du wëlls d'Leit zum Liesen awer bréngen, d'Liesen ënnerstëtzen, mee awer och Leit zesummebréngen. Du hues gesot, et ass en Integratiounsprojet, och et ass och wierklech e gesellschaftleche Projet dat hei. Jo, also dat hei. Ass een oppenen Espace, hei ass jiddferee wëllkomm an jiddferee wëllkomm seng Meenung ze soen, sech auszetauschen an sech kennen ze léieren. Leit déi jo déi sech fir d'Gesellschaft interesséieren, déi sech Gedanken maachen wéi mer liewen, wéi mer zesummen wëllen liewen. Esou een Espace wëll ech bidden, datt Leit sech do kënnen échangéieren. Bon, d'Charlotte Reuter mécht natierlech och mat bei allen gemeinschaftlechen Aktiounen vun der Union Commerciale hei vun Dikrech, sou natierlech och den leschte Weekend um Dikrecher Chrëschtmaart. A fir dee Chrëschtmaart wäert dëst Joer mol eng Kéier en neit Konzept ausprobéiert ginn. Wéinst der Pandemie hat d'Union Commerciale op CovidCheck am 2G-Modus gesat. Fir dat ze kontrolléieren, gouf de Marteau kuerzerhand vun der Foussgängerzon an der Liberatiounsplaz op de Beräich ronderëm déi al Kierch geplënnert, woumat dann och e Stéck Mëttelalter-Flair agezu war. Et ass e bëssen eng aner Atmosphär, et ass relativ romantesch, awer et ass eeben, et ass en al Dikrech am Wand. Dat ass e bëssen. Bësse flott, sympathesch. Dir sidd och regelméisseg hei um Chrëschtmaart dobäi? Normalerweis schonn, jo. Si war op eng anerer Plaz dëst Joer, géing ech mol esou mengen. Soss war et ëmmer dohannen. Dat awer war iergendwéi flott. An de Kader ass flott. Jo, normal mat deem heite Site. Ech mengen, et ass déi al Dikrech. Ech fannen et déck schéin, dass mol eng Kéier eppes esou organiséiert ass freides, well et war nach ni freides. An och sou e bëssen Afterwork Flair, ne? Virun allem awer fir d'Veräiner war dëst och eng wëllkomme Geleeënheet fir mol nees eppes fir d'Keess ze maachen. 11 Club'e ware vu Freides bis Sonndes mat enger Bud am alen Zentrum vun Dikrech vertrueden. Ënner hinnen och déi zwee Service Club'e Sor Optimist a Lions, wou vun de leschten iwwregens eng éischte Kéier um Maart zu Dikrech vertruede war. Mir verkafen ëmmer gären Saachen fir den gudden Zweck, fir do kënnen Geld ze sammelen an dat ass och hei de Fall. An mir waren schon lescht Weekend zu Etbréck an do kruten mer duerch Zoufall hei eng Bud an dofir si mer elo hei. Dir sidd all Joers hei um Chrëschtmaart mat dobäi, wat sot der dann elo dëst Joer?
Majo, mir loossen eis elo mol iwwerraschen vun deem neie System. Ech fannen dat zwar ganz flott, well d'Bude gutt no beinee stinn, da kommen d'Leit och vläicht éischter bei eis mol eppes drénken oder eessen. Net nëmmen war dësen Chrëschtmaart schonn direkt um Freideg ganz gutt besicht, och iwwerall konnt een nëmmen zefridde Gesiichter gesinn. Also alles an allem e gelongene Versuch, dee scho bal no enger Widderhuelung rifft. Geleeënheete fir ze feieren gëtt et also nach ëmmer, trotz Pandemie. A wann dann emol keng do ass, D'Offer muss een eben heiansdo kreéieren. Esou zum Beispill hat viru kuerzem de Café Mich op eng Wäindegustatioun mam Antonio Palazzi invitéiert. Besonnesch an dëse schwéieren Zäite mussen d'Restaurateuren erfinderesch sinn an hire Clienten vun Zäit zu Zäit Neits bidden, fir si bei Laun ze halen. De leschte Mount haten se am Café Mich duerfir op eng gemittlech Wäindegustatioun mam Antonio Palazzi vun Heiderscheid invitéiert. De Sommelier a Wäinhändler war zwar schonn emol ganz um Ufank vun der Pandemie hei op Besuch, elo wollt ee mat dem Succès vun deemools uknäppen. Déi éischt Kéier wou mer mam Toni dat gemaach hunn, do hu mer e richtege Menü gemaach mat Filet de Bœuf a mat engem Dräierlee Pate mat Fësch. An dat war ganz flott, awer dat war nach während där Zäit, wou mer just bis 12 op haten. Esou war dat e bësse knapp ginn mat der Zäit. An dofir hu mer dës Kéier decidéiert, fir och dem Wäin bësse méi Plaz ze ginn, maache mer e Kéisplateau, well do hunn d'Leit besser Zäit, fir och d'Wäiner a Rou ze schmaachen. An als Entrée ginn et Antipasti. Dobäi ginn et dann déi wäiss Wäiner a beim Kéis dann déi rout Wäiner. An esou hunn d'Läit och genuch Zäit, well dat jo alles kal ass, fir genuch Konzentratioun fir de Wäin dobäi ze hunn.
Fir dës Wäindegustatioun hunn den Toni an d'Simone eng 12 verschidde Kéiser erausgesicht, Lëtzebuerger, Franséischer, Schwäizer an natierlech Italienescher, déi da vun de passende Wäiner begleet ginn. Op der Wäikaart, Pecorino, Primitivo, Cabernet a Pinot Noir. D'Geschicht hannendrun, déi kritt een all Kéier hei vum Expert matgeliwwert.
Do hunn dann verschidde Wënzer gesot, sou, elo geet et duer, komm mir investéieren, mir fëllen e selwer of, mir maachen eise Marketing selwer a si brauche sech net ze schummen. Dat ass wierklech top. Et muss een ëmmer eng Balance fannen, dat hänkt elo dervun of, mat enger, ech soe elo mol, eng traditionell Hamesch Mier passt ee bestëmmte Wäin, deen dann net Iwwerhand hëlt iwwer d'Hamesch Mier, oder ee Wäin, deen zum Beispill bei. Bei wëllt passt passt net onbedéngt. Bei enger Hameschmier oder bei enger Geméiszopp oder esou, dat muss een eben eng Balance fannen, voilà.
An dobäi ass dem Toni dru geleeën, datt dës Wäiner all vu klenge Wënzer kommen, déi nach wéi fréier schaffen an net nëmmen op de Gewënn aus sinn. Där also, déi de Wäin mat Léift a Passioun hierstellen. Fir den Toni e ganz wichtegen Aspekt a senger Aarbecht.

Wat flott ass well mer an enger ganzer Band hei sinn, ënner Kolleegen, esou kann een mol nei Saachen entdecken, net nëmmen just de Wäin, mee och hei wéi elo hei de Kéisplateau oder virdrun de Charcuterie, also kënnt een e bëssen, dat ass esou eng kleng Rees duerch d'kulinaresch Rees, nennen mer et mol esou.
A wiem et besonnesch gutt schmaacht, dee kann um Enn dann och nach direkt bestellen. Alles an allem also e gelongenen Owend, dee sécher no enger drëtter Episod freet. Sou wéi am Mount Oktober d'Sensibiliséierung géint de Broschtkriibs am Mëttelpunkt steet, sou ass dat am November d'Gewalt géint Fraen a Meedercher. An déi Kéier Huet am Kader vun der Orange Week och den Dikrecher Gemengerot en Zeeche gesat. 2008 huet d'UNO d'Orange Week ausgeruff, fir op d'Problematik vun der Gewalt géint Fraen an der Welt opmierksam ze maachen. Zënter véier Joer bedeelegt sech och Lëtzebuerg mat diversen Aktiounen. Esou ginn an der Tëschenzäit och ëmmer méi Gemengenadministratiounen de Wee an där Zäit, hiert Gemengenhaus orange ze beliichten. Zu Dikrech hu sech dëst Joer anescht entscheet, an zwar hunn all d'Gemengeréit an de Schäfferot wärend der ganzer Gemengesétzung vum 22 November jiddereen eenzel eng orange Käerz ugefaang fir sou mat dësem symbolesche Gest en Zeeche géint Gewalt u Fraen ze setzen. Nach ëmmer sinn d'Affer vu Gewalt an der Majoritéit weiblech, 60 Prozent vun den Affer vu Gewalt am Stot si Fraen. Schätzungen no hunn zu Lëtzebuerg allgemeng 38 Prozent vun de Fraen scho mol physesch oder sexuell Gewalt erlieft, woumat mir däitlech iwwer dem EU-Duerchschnëtt leien. Grond genuch also, d'Orange Week net einfach esou passéieren ze loossen. Da gëtt et gutt Nouvellen aus der Bicherwelt, an zwar ass dat neit Buch vun der Gemeng Dikrech endlech. Do. A mir waren dann och direkt an d'Librairie Zimmer, do wou et ze kréien ass, fir ze kucken, wéi sech dëst esou an de Bicherregaler mécht. Dikrich, Momentopnam ass e Buch, dat Dikrech op eng nei Manéier weise soll. Net mat dem ganzen historeschen Hannergrond an all wichtegem Gebai, an dach mat allem dran, wat zu Dikrech gehéiert. Dëst Fotobuch fir dat d'Fotokënschtlerin Néckel Scholtus mat de Schüler vun der Optioun Fotografie aus dem LCD op Motivsich gaangen ass, ass en authentescht Buch iwwer dat reaalt Liewen an der Stad.
Ech si ganz frou dat ech dat Buch an den Hänn hunn. Ech fannen et ass eng ganz flott Momentopnam, esou wéi den Titel ass, vun Dikrech. Et weist wéi Dikrech all Dag ass. Dikrech ass eng Stad, déi lieft, eng Stad vu klenge Kanner, vu grousse Leit, vun eelere Leit, vun aarme Leit, vu räiche Leit, vu schéine Gebaier, vu net esou schéine Gebaier, vu ganz interessante Saachen. An dat weist dëst Buch wierklech ganz gutt. Fir Dikrech Momentopnam esou richteg ze entdecken, muss ee sech allerdéngs e bëssen Zäit huelen. Interessant ass zum Beispill d'Géigeniwwersetzung vun de Fotoen op zwou Säiten, oder de Fotoen op der enger Säit an dem Text op der anerer, déi hunn net onbedéngt eppes mateneen ze dinn an awer e Lien. Oder awer et kann een déi Schüler entdecken, déi um Buch matgewierkt hunn a sech selwer dofir am Raum an Zeen gesat haten. Un éischter Linn awer sinn et d'Leit aus der Stad, déi hei am Virdergrond stinn, déi Leit, déi zu engem groussen Deel d'Stad ausmaachen an och genee esou authentesch sinn ewéi Dikrich. Momentopnam.
Deen eppes ze soen huet, da seet deen et op der dat elo. Emmer sou gefällt, dat ass net emmer sou sou wichteg. Du weess op alle Fall wous de mat deem aneren dru bass an et ass am Fong awer dat wat zielt ne. Ob s de et elo a Blummen agepaakt kriss, dat muss der elo hei net emmer erwaarden. Mee et wann een e paar Joer hei ass a wann een dat e bësselchen méi dacks matgemeet huet, dann weess een déi Dikrecher ze schätzen mat hirer Éierlechkeet an dat ass wierklech ganz flott.
Sidd der elo virwëlzeg ginn? D'Buch Dikkrich Momentopnam kritt der an der Librairie Zimmer op der Liberatiounsplaz ze kafen. E wichtege Rendez-vous fir d'Membere vun der Amicale vum Drëtten Alter hei zu Dikrech sinn d'Porte Ouverten an der Maison de l'Orientation. Hei kommen si all Mëttwoch Mëtteg zesummen, fir sech auszetauschen. Grad elo an der Chrëschtzäit ass et wichteg fir déi eeler Matbierger net eleng ze sinn. An der Pandemie hunn d'Membere vun der Amicale vum drëtten Alter laang missen op hire Rendez-vous mëttwochs mëttes verzichten. Zënter dem September dëst Jor awer dierfen si rëm an d'Maison de l'Orientation kommen, virop natierlech de President Jempy Infalt. Jo, als President sinn ech jo e bësse verflicht all mëttwoches do ze sinn. Ech wëll och ëmmer den éischte sinn an och ëmmer de leschten. Et ass wéi an engem Geschäft, de Patron, an well ech jo dann och d'Schlësselen hunn, ech gi ganz léif, wann ech heihinner kommen, emol empfaangen an der Receptioun do vum Portier. Deen huet eis d'Dëscher all heihinner gesat, eng Mise en place gemaach an da preparéieren ech bëssen an da kommen nach dräi, véier Memberen aus dem Comité. déi dann och schonn do si fir dann ze hëllefen, wann déi éischt Leit da kommen. Porte Ouverte, dat ass e Spillnomëtteg fir d'Membere vun der Amicale vum drëtten Alter, wou entweder Kaart oder Mensch ärger dich nicht gespillt gëtt. Vun zwou bis véier gëtt zesumme gespillt an eppes gedronk. Duerno dann gëtt et och nach Kuch a Kaffi an et gëtt weider e bësse gepotert. An dat kënnt un. Op all Nomëtteg fanne sech hei nobäi 40 Memberen an. Majo mat de Kaartespiller hei huet mech motivéiert well hei ee gefeelt huet. Du sot mäi Mann komm mol kucken an dat gefält mir lo ganz gutt a mir sinn zu 3 Mariaten hei. Dat ass ëmmer erëm interessant. Alleng ass hei ass Gesellschaft an dat gefält engem dann awer. Ass eng Ofwiesslung, ha wéi ëmmer nëmmen doheem ze sëtzen. Spille meeschtens eppes esou, oder mat de Kaarter, oder heiansdo och näischt, da gëtt nëmmen eng Partie Schnëss gemaach. Dat muss jo och heiansdo sinn. Neiegkeete vun Dikrech, dass een eppes gewuer gëtt.
D'Leit, déi solle sech wuel fillen, dat ass d'Maxime vun der Amicale, déi aus engem ganz aktive Comité besteet. Egal ob bei der Porte Ouverte oder bei enger vun de sëllegen aneren Aktivitéite vum Veräin, Ginn si ëmmer alles fir dass jiddereen sech hei gebuerge fillt. Meng Bobi war Grënnungsmember hei vun der Amicale, also vun der fréierer Amiperas an esou an dat huet mech schonn en Deel motivéiert. An ech se vu Beruff Kiné, ech hu mäi ganz Liewe mat ale Leit geschafft oder bal d'ganzt Liewen an esou an duerfir et mécht mer einfach Freed hei ze sënn a fir dat bësse weider ze maachen. An et ass eng gutt Ambiance hei an mir sënn e grousse Club an mir sënn e gudde Comité an dat mécht Freed. Iwwerall am Sall ginn et dann och nëmmen zefridde Gesiichter. An obschonn hei vill Damme vertruede sinn, schéinen och d'Hären sech ganz wëllkomm ze spieren. Op dësem gesellegen Nomëtteg ass fir jiddereen, dee wëll matmaachen, eng Plaz ze fannen. Ech sinn haut op puer Plaze verdriwwe ginn, et war der ze vill. Ech war iwwerall ze vill an elo sinn ech hei bei den Dammen. Ech soss spillen ech Kontramat. Mat Häerz a Séil. Bei is am Haus huet jidderee misse den Contrat mitléieren an an d'Pompjee goen an dofir kann ech scho vu Klengem u Contrat mit. Wéi laang kommt Der dann elo schonn heihinner? Oh, nach net sou laang, vläicht zwéi Méint vläicht, jo. An Dir sidd enchantéiert? Jo, ech sinn enchantéiert. Wann se Iech verdreiwen heiansdo? Dat mécht näischt, ech fannen jo awer een Unterschlupf
Ee Rendez-vous am November, deen een op kee Fall verpasse sollt, dat ass de Science Festival an der Abtei Neimënster an der Stad. Hei kann een e ganze Weekend laang an all méigleche Wëssenschaftsbranchen experimentéieren a vill Interessantes gewuer ginn, Déi Kéier och eng éischte Kéier am Dikrecher Geschichtsmusée. De Science Festival an der Abtei Neimënster an am Natur Musée an der Stad ass ëmmer e Rendez-vous, op deen d'Schoulkanner am ganze Land mat Spannung waarden. Och déi 13. Editioun de leschte Mount huet nees eng 40 ganz verschidden Ateliere gebueden, op deenen si wärend zwee Deeg experimentéieren, entdecken an sech ameséiere konnten. Hei vir, wat hu mer do leien? Do ass méi en décke Steen, ho? An an der Steenzäit hätt mer deen extra gebraucht, fir wat ze maachen? Et ass kal dobaussen. Ja, gutt, Feier! Fir d'éischte Kéier mat dobäi war och de Geschichtsmusée vun Dikrech, deen op e Workshop zum Thema Numismatik invitéiert huet. Mä d'Numismatik gehéiert am Fong geholl bei eis op Dikrech an de Musée, Geschichtsmusée vun der Stad Dikrech jo och. An do geet et vill ëm d'Réimer an awer och schonn vun der Steenzäit un. An ech fannen, d'Numismatik ass eng Hëllefswëssenschaft fir d'Archeologie. A wann ee wëllt d'Archeologie erklären, da kann een iwwert verschidde Methoden awer och schwätzen, wéi eben d'Numismatik. Zu Péiteng war et eng grouss Siidlung gi vun de Kelten, de Gallier. An zu Péiteng gëtt et och sou roude Steen, an deen ass eisenhalteg, dat ass Eisenäerz, Minett. Wann ech déi dee schmëlzen, wat geschitt dann? Da kréien ech, jo, da kréien ech Metall, da kréien ech Eisen. Dat schéinst beim Festival ass awer, dass een hei selwer ausprobéieren oder nomaache kann an duerchaus e ganz anere Bezuch zur Wëssenschaft kritt. Duerfir dierfen d'Schüler dann och hei beim Chantal en Ofdrock vun enger Mënz maachen, wat hinne siichtlech Spaass mécht.
Ech kommen quasi all Joers heihinner, et ass e Rendez-vous. Ech fannen et flott well et fir zwee Deeg fir d'Klassen op ass. Voilà, mir kënnen do alkes zwee bis dräi Atelieren ukräizen an et ass ëmmer eng flott Erfarung fir si, fir Neies ze entdecken, fir e bëssen ausserschoulesch ënnerwee ze sinn. An ech fannen iwwerhaapt déi Saache ganz flott, wa si selwer kënnen Hand uleeën, Saachen entdecke mat hire fënnef Sënner. An et ass dofir, wou mer hei sinn am Fong elo, ne? Dir sidd elo net motivéiert ginn, fir mat ärer Klass och bis op Dikrech ze fueren, mol eng Kéier? Also ech géing mech schwéier hidden, ze soen, datt ech dat net géing maachen. Ech géing dat ganz, ganz gäre maachen. Wéi gesot, ech si ganz gär mat menge Klassen. Ausserschoulesch ënnerwee, dass se esou e bëssen en anere Kader kenneléieren an déi Ausflich kommen ëmmer gutt, jo.
An esou ass de Science Festival och eng flott Promotioun fir déi Institutiounen, déi matmaachen. Dëse soll a relativ kuerzer Zäit e perséinleche Bezuch zur Wëssenschaft schafen an an engems Loscht op méi maachen.
Jo et war richteg cool déi Atelieren an ech géif nach erëmkommen. Et ass am Fong geholl, beim Science Festival gëtt et ëmmer esou geduecht, d'Kanner sollen een Abléck kréien a verschidde Sciencen. An an deene Sciencen, hallef Stonne, geet et net drëms, hinnen elo e ganze Cours do ze presentéieren. Et gëtt just e kuerzen Abléck. Awer wichteg ass, dass se kënnen herno och eppes mat heem huelen. wou se dann och villäit nach erëm drun erënnert ginn, dass se um Science Festival waren. A bei munche Kanner schléit dat un, dass se et flott fannen an doduerch och vill éischter an ee Cours oder an eng flott Animatioun vun engem Musée eraginn.
Déi Kanner an och d'Léierpersonal vun dëser Klass sinn dann och déck zefridden, dass si um Enn eng Mënz selwer gebastelt hunn, och wann dës net aus Metall ass. Déi kënnen si sech jo dann op Dikrech an de Musée ukucke kommen. Jo, domat ass eis Zäit am Bonn Sonne, Bonn Suewen scho bal eriwwer. De literaresche Café, deen ass och elo iwwer d'Feierdeeg zou, Charlotte, mee dono geet et natierlech erëm virun. Wat leeft do alles? Wat do leeft.
Also mir gi mol alle Fall an de Wanter, sief dat an de Kanneratelieren oder an de Bicherclub fir déi Grouss, datt mer eis do mol richteg schéin Wantergeschichten a vläicht och mol esou Wantergedichter kënne maachen. Jo, also kommt roueg mol eng Kéier hei laanscht am Bonn-Sënne. Bonsuewen, wou kann een eigentlech de Programm noliesen, wat sou genee ugebuede gëtt? Majo, de Programm ass ëmmer um Internetsite, dat ass de www.bonnsënnebonsuewen. Com oder op der Facebook-Säit oder op der Instagram-Säit. Villmols Merci Charlotte, dir wënschen ech nach weider vill Spaass hei mat dengem Bonsënn e Bonsuewen, dass nach vill Joren dobäi kommen an iech dobaussen wënschen ech schonn elo ganz schéin Feierdeeg. Passt weider op iech op, fir dass mer eis och am nächste Joer erëmgesinn.